Мин бар, сез юк. Физика э, законнары моңа әлбәттә каршы. Минем молекулаларым, минем атомнарым, бөтен нейроннарым алар күчәләр икенче галәмгә. Бу инде хата булачак. Кикрикук дисең дә сикерәсең. Э, эзотерика фән дигән сүз түгел. Алар кирәк иде. Чистартабыз. Мына кешеләр нәрсәгә ышана алар? Әлбәттә, кемдер дингә ышана. Кызыл трусик эленеп тора. Әйде. Нышы. Мине кайсы адрес адрес адрес буенча китәчәкләр? Боже, на что я подписался? Җиңде.
Барыгызга сәлам, минем исемем Ләйлә, мин эзотерикага ышанам. Сәлам, минем исемем Айдар һәм мин эзотерикага ышанмыйм. Ә, мин эзотерикага ышанам, чөнки ул миңа гел ярдәм итә, булыша тормышымда һәм ә, иң беренче итеп ул минем күңелемне күтәрә. Мин ышанмыйм дип әйтә алам, чөнки э, тормышымны ниндидер рациональ э, нигезгә куеп алып барырга тырышам. һәм үземнең менә ышанмалар системасына туры килмәгән әйберләр белән һәм шулай ук менә эзотерика кебек фәнни нигезе булмаган, асылы булмаган әйберләр белән мавыкмыйм.
Кара, ничек галәм эшлән эшли. Мин бар, сез юк. Сез NPC, Ә мин төп герой. Ә, хәм менә мин сезне хәзер алашам, күрдем сезне, имеш, чыгып китәм бу э, бинадан. Хәм сез юкка чык, сез яшәмисез, сезнең тормышыгыз бүтән юк. Ми- Бары ниндидер машиналар узып китә, ниндидер кешеләр йөри. Мин теге шошмасын өчен генә. Чөнки мин үзем генә булсам, бу, м, ну, бу уенны чы- уйнап чыга алмыйм. Без, мин уенда, без түгел, мин, мин уенда. Хәм хәр синдә бар, но син икенче уенда. Хәм мин, мин синең уеныңда, мин дә б- NPC. Һәм без бу уенны, уеннарны узышга тиешбез һәм уеннан чыгырга тиешбез. Кая чыгу ул бәлки ул Нирвана булырга мөмкин, теге Нирмана Кая. Ул булырга мөмкин каядыр җәннәттә утыру. Кая кемдер һәр кешенең үзенең ахыры шуңа ышана. Ә мин ышанам менә бу уен, и мин ул уенга ничектер үзгәрешләр көтә алам дигәнгә ышанам. Ягъни,
әйтәсе килгән фикерең инде теге фәлсәфә фәнендә солипсизм. Мин белмим сүзне, әйе. Ну шул инде, менә мин бар, башкалар юк. Ул асылда солипсизм. Ну, ул 17 гасырда килеп чыккан бер төшенчә. Син генә бар. Әйе. Шулай тәрҗемә ителә инде. Ләкин мин дөньяга объективистик караш яклы, ягъни дөнья объектив яктан караганда миңа калса бар. миннән башка да. Һәм минем булуым, булмавым дөнья өчен бөтенләй мөһим түгел. Һәм миңа күбрәк шунысы да кызык, мин булмаган дөнья ул инде дөнья. Һәм нәкъ менә мин булмаган, миннән тыш дөньяны танып белү ул иң кызыгы да инде миңа калса. Һәм дөнья, әлбәттә, билгеле бер канунчалыклар нигезендә яши. Физика канунчалыклары бар, биологиядә канунчалыклар бар, экологик җәмгыятьтә кешеләрнең үзара тотышында килеп чыккан билгеле бер менә бу канунчалыклар, закономерностьлар бар. һәм канунчалыклар һәм кануннар бар дип әйтик инде физика җәмгыять космос законнары һәм башкалар һәм монда әйтергә мөмкин бераз катлаландырып ул я ниндидер бер оптимальлеккә нигезләнеп оешкан законнар менә дөнья бит барыбер билгеле бер оптимумга таба омтыла бер яктан Бер яктан киресенчә аңа омтылмый, терапиягә омтыла. Миңа калса, я Алла тарафыннан урнаштырылган кагыйдә, бу минем эчке мөселман буларак ышануым, яки менә бу табигатьнең, галәмнең барырга килгән вакытында билгеле бер эзлеклелек нәтиҗәсендә килеп чыккан канунчалыклар булырга мөмкин. Әмма дөнья миннән тышта бик бар. Әйе, минем булуым.
Монда бик тә бер дә мөһим түгел дип саныйм.
17-18 яшьләремдә минем э, мөгаллим дип була инде ул миңа монтажный программаларны өйрәтәләр телевидениедә тнвда эшләгәндә һәм ул миңа әйтте син укыган бармы карлс кастанеда дигән китапларны ди шул авторның дон хуан син ишеткән бардыр инде менә мин аны укый башладым ул әйткәнен һәм миңа шуңа ошады анда бит төрле практикалар бирде Нәрсәдер эшлисең дә, син үзгәртәсең үзеңнең э, ми фикерләвеңне. Яки э, медитациягә кереп, әлбәттә, анда ниндидер кулланырга ярамаган әйберләрне ашап та үзгәртәләр ялар үзләренең миләрен. Ә мин инде андый әйберләрем булмаганга күрә,
Кызганыч булса.
Бәлки кызганыштыр, бәлки юктыр. Мин э, күп очракта менә анда өйрәтелгән практикаларны гына йөрү практикасы, йөгерү практикасы, э, м, кендеккә карап, Э, яту мәсәлән ничего не делание дигән практикасы бар аның шундай белән эшли башлаган иде аннан соң шул чорда э, бер егерме ел элек булып чыга инде ул симарон дигән кеше бар иде аның китаплары популярлашып китте һәм э, симароны симароннар дигән әйберләр барлыкка килгән иде һәм хәзерге вакытта ул менә люстрга кызыл трусик оталар бит хатын кызлар Ир-атлар да аталар инде, акча китсен дип. Син беләсеңме андый берни? Эшкәм юк.
Әле дә популяр. Ул менә Симароннарның китапларында, беренче китапларында ул инде бар янди практика. Ул нәрсәне аңлата? Имештер ки, бу инде фәнни әйбер, күп галәмнәр бар. Мультивселенная бездә, име? Һәм бер галәмнән икенче галәмгә күчер өчен ниндидер сәер әйбер эшләргә кирәк. Бу тагын э, киноларны э, тәкъдим итсәң карарга, все везде и сразу дигән оскароносный кино бар бит әле. Чыккан күптән түгелне. Карамадым. Все, все и сразу анда э, героиня, төп герой төрле әйберләр, сәер әйберләр эшеп, бер галәмнән икенче галәмгә күчергә күчеп йөри. Һәм ул галәмнәрне сайлап була дигән теория бар. Менә. Хәм, син ул теория буенча син ышанасың, яхшырак галәмгә күчим әле дип, ниндидер сәйрәй бер шисең дә күчәсең. Мәсәлән, кычкырып, каты итеп паребликтан аска сикерәсең. Мәсәлән, кик крикук дисең дә сикерәсең. Хәм син дәгәсең шул галәмгә, кая сиңа зарплатаны арттыралар, кайда синең яраткан ир-атың бар, машинаң. Мин шундый әйбергә ышанам. Әлбәттә, мин сирәк кулланам, чөнки мин онытам. Мин үз э, галәмемдә төп герой икәнен онытам да, теге э, күсе кебек илкмән да йөри инде, крот. Күсеме ул? Сукыр тычкан. Сукыр тычкан кебек. Син тотынасың инде бер бернәрсәләргә, онытасың. Галәмне үзгәртеп була икән. Менә искә төшергән саен, ә мин әтигә шуңа күрә мин тыңлыйм медитацияләрен, аффирмацияләрен тыңлыйм да искә төшерәм. Ә, бу галәмдә бит мин төп герой, мин монда бөтен әйберне үзгәртә алам дигәнне аңлап, мин үзгәртәм галәмне.
Бик кызык.
әйтергә сүз юк
но э, монда инде э, нәрсә генә шизофрения турында әйтәсең килә юк аны әйтәсе килми нишләп шизофрения бит инде юк шизофрения ул клиник бер халәт аның үзенең билгеләмәләре бар һәм теге уңга сулга шизофреник дип әйтеп булмый кешене әлбәттә Э, шизофрения ул күңелле бер түгел бердә э, көлә торган бер дә түгел бик күңелсез һәм авыр халәт э, куркыныч авыру менә бу тасвирланган күренешләр алар ни дәрәҗәдә гомумән эзотерика чөнки без эзотерика дигән сүз эченә бик күп мәгънәне кертеп калдырабыз да бик нык ялгышырга мөмкинбез чөнки Бик күп төрле практикалар бар. Аларның бер өлеше диннәр эчендәге практикалар. Без диннәр эчендә булган эзотерик практикаларны ничектер аерымрак карарга тиеш, чөнки алар турында беренчедән закон безгә аларны аерым карарга куша. Икенчедән, без инде ничектер өйрәнгән, мәсәлән, исихазмны Без әйтмибез эзотерика дип, без әйтмибез суфи чолакны эзотерика дип. Гәрчә формаль яктан караганда болар барысы да эзотерик практикалар булса да. Ә, син әйткән әйберләр алар күбрәк хәтта үзеңне ышандыру, үзеңә ә, нәрсәләр йөк- йөкләү, медитация. Ә, медитация ул гомумән ул бит инде уйлану дигән сүз. Ә, Уйланмау.
Ну, мәгънәсе, ә, сүзе тәрҗемә ителә уйлану, уйлану, уйлану дип. Ә. Медитация ул уйлану. киресенчә менә үзе үзендә бер каршылык бар сүзе аңлата уйлану дигәнне ә асылда ул уйламау ләкин уйламау ул имитациянең бер рәвеше генә иә анда төрле форматлары була чөнки медитация дигән сүзне уйлап чыгарганнар католиклар ул католик динендәге булган практика медитация менә иезуитлар орденында булган Католиклар алар елга беренче тапкыр шундый медитация атналар үткәрәләр, ул киресенчә уйлану асылда. Кыскасы монда бик күп төрле форматлар бар. Ягъни күренешләр, күренеш бик зур, һәм без барысын берләштергәндә бик нык гадиләштерәбез һәм бәхәсебез дөрес бармаска мөмкин, конкрет формалар турында барырга мөмкин. Чөнки, мәсәлән, син әйткән әйберләр, алар, ну, мультигаләмнәр инде ярар, ансы үзенә күрә бер төрле ярар, күренеш булсын ди. Ләкин асылда, нигезендә бит син бит инде кеше мәгънәсендә күчмисең бер галәмнән икенче галәмгә, яки күчәсеңме? Ә, әлбәттә, күчәм. Минем молекулаларым, минем атомнарым, бөтен нейроннарым, алар күчәләр икенче галәмгә. Аңлыйсыңмы? Яхшы, э, физика э, законнары моңа әлбәттә каршы. Э, һәм мультигаләмнәр э, теориясе ул э, теге Алай тулысынча эшләми. расланган теория дә түгел асылда. Икенчедән, э, син күчкән вакытта менә бу син э, син күчтең А галәменнән Б галәменә. Б галәмендәге син кая юкка чыктың? Ул үлдеме, үтердеңме син аны? Юк, мин аны үтермим, мин аны, э, мин аңа әйләнәм. Ә ул тагын да яхшырак урынга китә, галәмгә. И шулай трансформация туктаусыз гел яхшылыкка гына бара. Да.
Рики Морти да кызыгырак, анда физически... Юк, мин үзем үтерә алмыйм инде.
Үзем яратам. Ну, әйе, бәлки бу эзотерикадыр асылда, әйе, шулай ышанасы икән чын күңелдән, әлбәттә. Ул бик кызыклы ышану, әмма кешеләр нәрсәгә ышаналар? әлбәттә кемдер дингә ышана ә, шуңа күрә шунысы да бар ләкин мәсәлән тагын да авыррак вакытларда мин инде кушам үземә мәсәлән ниндидер таро прогнозларын нәрсәгә мин аны кушам ә, ул мине беренчедән тынычландыра психолог яктан миңа психологка йөрмим бит инде миңа мин тарологларга тыңлыйм булып чыга һәм анда начар әйбер сөйләсәләр мин ышанмыйм Яхшы әйбер сөясәләр, мин ышанам. Шул әйберне нәрсә чәч киштәсен килә икән мин бүген. Мин карыйм, пока мин тапмыйм шул гороскоп, шул шундый э, э, системаны кая менә бүген чәчне кистергәли дигән тапмыйча, мин чәч кистермим. Ә ләкин кистерәсем килә икән мин бүген аны. Мин бүген кистерәм, ләкин миңа табра кирәк, что әйе, бүген кистергә ярый, менә мондый система буенча. нәрсәдәндер нигезләнеп тәренеп китерә кирәк әйе әйе ну син үзеңә эзлисең бер әйе дигән әйе знак хуплауны билгене ну миңа калса аңлашыладыр инде бу бу сүздән үк менә бу бөтен бу таро системасының синең очракта шулай нигезсез әйбер булуы чөнки син уңайлы вариантны эзлисең генә ягъни син теге әйе ләкин шунысы яхшы минем минем теориядә эшли Димәк, алар миңа яхшыны юрыйлар. Име? Мин шуңа ышанам да, и шул яхшылыкка омтылам. Димәк, бу кешеләр кирәк, бу система кирәк күп очракта. Ә, әйе, мин килешәм синең белән бу очракта. Э, синең система эшли, ләкин ул объектив теге нигезле система түгел. Э, синең очракта Таро Эшли, ни өчен? Чөнки син үзеңә уңайлы булган менә шушы вариантны, күрәзәне сайлыйсың һәм шуңа ышанып эш итәсең. Ягъни бу шулай ук теге дөньядан качуны, без бит барыбыз да теге дөньядан ничектер качарга омтылабыз, теге яки бу рәвештә, менә нидер кызыксынулар, шөгыльләр аша, кемдер эш аша, кемдер мәхәббәт аша, кемдер анда тагы нәрсәләр аша. Ә нәрсәгә?
Белмим.
Без, ну, дөнья бик зур, без кечкенә, шуңа күрә без һәрвакыт э, качабыз аның зурлыгыннан, галәменең зурлыгыннан. Шуңа күрә, ну, әйдәгез бераз э, гөнаһ сүзләргә кереп китик. Без уйлап чыгарабыз үзебезгә бихисап инде илаһлар, аллалар, мифлар, культлар һәм башкаларны һәм башкаларны. Кемдер ышана гимнга, кемдер ышана Аллага, кемдер ышана Тагын менә эзотерика. Ә менә мәсәлән, бөти элеп йөриләр машинага. Әйе. Бу бит инде минем өчен бу эзотериканың бер өлеше. Әйе, үзәт, ну, шулай әйтергә була, шундый культлар, шундый практикалар. Син булып чыга, син ышанасың Аллага түгел, ә ышанасың шул бөтигә. Ну, Яки Алла сакласын сүзләре, мәсәлән, ул да эзотерика. Ну, алар бит ислам диненә тыелган шуңа күрә дә. Ә нигә кешене э, куеп йөри? А, кеше, адәм балалары диндә тыелган бик күп әйберләрне эшлиләр. Дингә рациональ караган кеше дини кеше булса да ул ул әйберләр белән бик мавыкмый әлбәттә ләкин ул шулай ук менә гади халык дип әйтик инде кемгә менә просто ышанырга кирәк алар һәрвакыт андый форматларны уйлап чыгарганнар ну безнең бабаларыбызда андый гына түгел анда бик кызыклы ышанулар һәм амулетлар һәм башкалар тылсым китаплары булган бездә безнең музейда бар тылсым китабы тагта бертында бар тылсым китабы ел ул ул он тоғызынчы гасыр күчерм кулъязмасы ләкин аның оригиналы язылган он өченче гасырда ук Йәмәндә язылган, безгә килеп җиткән һәм бездә аның татарча комментарийлар белән бик күп төрле язмалары булган. Анда килеп карарга кирәк, нәрсә эшләргә, нәрсә кушырга кирәк монда тылсым булсын өчен. Анда бик күп кызыклы инструкцияләр, схемалар бар. Ләкин ул эксклюзив әйбә, без аны бик сирәк кешегә сөйлибез. Ә нишләп сөйлимсез?
Чөнки тагын ислам диненнән ерактыр. Юк, аның өчен түгел. Ә нәрсәгә? Ә мәгълүмат, мәгълүмат ул байлык. Яшерәсез кешеләрдән. Ә бәлки без бөтенләй инде күптәннән үзебезнең милләтебез, суверенитетыбыз булыр ие. Без анда нисәр кушып. Әгәр дә ул татарга кирәк икән, ул татар китап йортына киләчәк һәм беләчәк. Кирәк булмаса һәм белмәячәк. Шуңа күрә бу эксклюзив мәгълүмат. Ярар, ярар.
Гыйлем ул бит бөтен кешегә дә бирелә торган әйбер түгел. Ул менә эзотеризмның бер өлеше дә тарихка карасак, ул бит инде аерым бер кешеләргә ачыла торган мәгълүмат булган. Айрым бер укытучылар булган, Каббалада да, мәсәлән, анда... Каббала менә эзотерика ме?
Эзотерикада кертергә була. Америкада ул дин булып санала.
Бездә күп нәрсә, мәсәлән, теософия эзотерикага керә торган, ул шулай ук дини агым булып санала. Ничек әйтим, эзотерика һәм дин алар икесе ике аерым әйберләр түгел бит. Шул эзотерикага, вак-төяк культларга һәм башкаларга ышанган кешеләр дөрес булмаган карарлар кабул итәләр. Менә шул исәптән сәламәтлекләренә зыянлы булган карарларын кабул итәргә мөмкиннәр. Рәхәтләнеп үрчиләр.
Икътисади яктан дөрес булмаган карарлар кабул итәргә мөмкиннәр. Мәсәлән, анда карады гороскопта, менә бүген акцияләргә кирәк һәм акция алды. Ну, башка бик күп төрле, бик ахмак шундый ситуацияләр булырга мөмкин. Ә кризис ситуацияләргә килгәндә, Тарихтан күренгәнчә, һәрбер шундый катлаулы заманда, тарихта катлаулы заманнар күп булган инде, ләкин менә тормышка ышаныч беткән дәвердә кешеләр андый культларга ныграк ышана башлаганнар. Һәм кайбер диннәрнең килеп чыгуы да андый чорлар белән бәйле сүз уңаеннан, ләки яки яки диннәр эчендәге секталарның килеп чыгуы шуңа бәйле. Ә бүгенге җәмгыятьтә, әлбәттә, кешегә без гомумән катлаулы заманда яшибез, чөнки безнең заман ул тиз заман, Безгә психологик ярдәм кирәк булган заман. Шуңа күрә хәзер төрле коучлар, психологлар да бик популяр. Алар сөйләгән әйберләр шул ук вәгазьчеләр сөйләгән әйберләр инде асылда. Ә нигә алар менә вәгазьчеләрне тыңламыйлар соң? Ничек алар коучларга баралар? Чөнки вәгазьчеләр бәлки тапмыйлардыр юлын җиткерергә үз дөрес фикерләр. Аудиториясе бар.
Эзотерика һәм популяр психология һәм башкалар һәрвакыт бирәләр җиңел җавапны. Фәндә, менә мин минем сөйләгәннән аңлашыла бит инде, фәндә җиңел җавап булмый, фәндә җаваплар кабат катлаулы. Шуңа күрә кешеләргә кирәк җиңел җаваплар, мәсәлән, шул ук тарих, тарих хит сорауларга кирәк, мәсәлән, без сорау бирәбез, болгарлар ничек яшәгән, болгар бабаларыбыз. Чын тарихчы аңлата башлаячак, менә шулай, шулай, шулай, шулай булган дип. Псевдо тарихчы сөйләп бирәчәк сезгә бөек бер тарихны, һәм ул тарихның бернинди нигезе булмаячак, ләкин ул бик гади һәм бөек һәм аңлаешлы булачак. Псевдо наука дигән төшенчә, псевдо сайенс ул менә гади кешегә гади итеп аңлатучы фән дип әйтик инде, псевдофән. Безгә җиңеллек кирәк. Баш мия гомумән җиңеллек кирәк бит инде, җиңел җаваплар. Һәм без җиңел җавапларны эзләп барабыз, әйе, күрсәтүчеләргә, барабыз җиңел юлларны эзләп, барабыз шундый артык популяр психологларга, барабыз кемнәр безне тагын? Син по-любому күрәгез эчтә булган кеше бит инде. Юк, күрәгез булган юк.
Кызык өчен, менә синең фәнни эксперимент. барып кайтырга мәсәлән ун күрәлешчегә һәм нәрсә сөйләр микән ул э, киләчәкне түгел ә сөйләсен ул булганны булганны ярым сөйләргә фәндә кызыклы әйберләр бар да күп Ә Кызык- сиңа да, алай йөрисең килми әлегә да мин башка мин башка ш- ш- башка темалар белән Юк, ә шөгыльләнәм менә ярыймы э, үткәнне сөйләсә күрәлешче белмим э, исламда бәлки ярыйдыр сорасаң белмим Ну, шул Белсә инде бик кызык бит, бер аттракцион, бер аттракцион инде ул, әйе. Әйе, әйе. Әйе.
Ун төрле тарих син гына сөйләп чыкканлар, бик кызык. Ну, менә мин беләм, мин мин әнинең ни өчен йөргәнен беләм. Аңа кирәк иде ул сораулар, җаваплар һәм әйе, менә шулай теге ул нашу культовое среда обществога керә торган кеше ул андый әйберләргә шуна бозымга шуна бик нык. Шуңа күрә аңа андый җаваплар кирәк иде. Хәзер Әйе, һәм ул җавапларын җавапларын тапты, тапты дисәң дә була инде. Минем әнигә шундый Яшь чагында, әле яшь чагында бер чегән хатыны юраган булган синең тормышыңда. Биш саны дип нәрсә әйткән булган инде. Һәм ул аңа ышанып бик...
калган да инде? Әйе, шуңа күрә биш малае бар. аңа ул теге һәм аның аның фикеренчә биш саны кергән көннәр аның өчен уңышлы көннәр һәм башкалар һәм башкалар. Ну, кайчан кайчак туры килә, кайчак туры килми. Э, төрлечә төрлечә була. Ләкин ул бик каты ышана иде 55 яшькә кадәр яшим дип.
Ну, узып китте. Ие, узып китте. Димәк, йөздә биш аша тиешәчәк. Как минимум. Йөздә унбиш булган икән. Мин конкрет үземә ышанам. Конкрет үземә ышанам. Минем мин син нинди дингә ышанасың әйтәм. Лиранизм дигән дин әйтәм. Менә бар Лирон дигән кыз, мин мин ул. Һәм мин э, үземә ышанам. Э, ләкин ышаныр өчен андый белдергә миңа ниндидер э, барыбер э, учение була бит инде ничек атала учение өйрәтмә тәгълимат өйрәтмәләр кирәк име һәм өйрәтмәләрне мин эзләнәм табам мәсәлән зеландны мин тыңлыйм еш әйтәм бит мин аңа кире кайтам андый бер эзотерикага күңелем кәефем булмаганда Кәефем бар икән, мин аны турыннан там, тормыш яхшы, әйбәт. Ә болай кире кайтам да, һәм мәсәлән, Зенотның маяк дигән әйберләрен мин күз алдым инде. Маяк ул шул эш, политика, безнең түрәләребез, ул маяк дип атала, һәм ул маякларга каты бирелсәң, ә мин шундый кеше.

ул имештер икән дигән сөйме әйдә менә бик кызык косица ул коса сүзеннән алынган э, хатын кызларга аны күз алдарга җиңелрәк чөнки без чәчебезне җыеп бирибез косага ә ул нәкъ шуннан нәм моннан каяндыр үсә һәм э, безнең арканың уртасына хәтта шундый энергетический канал һәм без аңа э, күзебезне йомып күз аларга тиешбез Неме? Хәм э, ул әзрәк кенә күтәрелә, ул энергетик каса. Үзен синең яңыз менә. Хәм шул мизгелдә син э, нинди дә хыялыңны әйтергә, уйларга тиешсең, күз алдыңа китерергә тиешсең, хәм ул хыял тиз арада чынга аша. Мин сезгә эш дип аңлыйм моны, беләсезме сезгә? Чөнки аны көн сайын эшләргә кирәк. Син көн сайын үз хыялың турында уйласаң, 3 минут булса да, ул эшли башлаячак. Шулай психологик алым инде асылда. Чөнки без күрәбез, монда барысы да шундый бер барлык тәгълиматлар теге яки бу рәвештә кешене психологик яктан эшкәртүгә нигезләнгән. Шуңа күрә барысы да бер төрле рәвештә эшли инде. Әй, карта желаний, кстати, карта желаний да эшлим, эшлим бит әле мин елына бер тапкыр. Ул да эшли кебек тоела. Э, чөнки чыннан да син аны көн саен күреп торасың э, күз алдыйсың һәм ә миңа менә мондый сумка ошыйдыр бит әле мондый машина аласы килгән бит әле дип искә төшерәсең дә ул эшли башлый миңа да ел саен э, ясап бирәләр шундый карта мәдәният министры ясап бирә атала госзадание дип государственное задание эшли дигән эшли ну эшлисең инде эшләмәсәң бит штраф эшлисең әйе асылда максат кую максат куюның бер формасы Нормаль практика миңа калса.
Кемгә ничек булыша инде? Әйе. Бисмилла әйтеп чыгу өйдән бит шул ук гадәт. Бу ислам динендәге бер йола, сөннәт бер гамәл, шуңа күрә аны бисмилла белән бөтен эшне Бу эзотерика түгелме соң?
Юк, без хәзер динне эзотерикага кертеп калдырырга мөмкинбез, ә бу инде хата булачак. Чөнки әйткәнемчә, бөтен эзотерика, эзотерик, Эзотерик юнәлештә булган барлык практикалар, ышанулар системасы, китаплар һәм башкалар, алар барысы да дин түгел. Ләкин андый практикалар диннәр эчендә булырга мөмкин. Ләкин дин үзе тулысынча эзотерика булып кына калмый. То есть монда ике күренеш, ләкин алар берсе белән кисешергә мөмкин урын-урыны белән. Мхм. Мисал әйткәнемчә, суфилар бар. Суфилардагы Дәрвишләр алар тоже медитация кереп Әлбәттә, әйе, ул аны э, суфи юнәлешен ис- галимнәр еш кына э, эзотеризм в исламе буларак карыйлар. Ислам динендәге эзотерик бер тәгълимат буларак карыйлар. Ул шундый бер фәнни э, караш. Ләкин ну, фәни дигән сүз аңлатмый теге эзотерика фән дигән сүз түгел. Вот эзотериканы өйрәнү фәне бар. Ну, берничә гасырдан соң ул бит фәнгә әйләнергә мөмкинлек шулай ук, чөнки диндә күп диннәр хәзерге менә стабиль диннәр дигән безнең Рәсәйдә э, ну, дөрес дип саналган фәннәр, э, э, диннәр. Әйе. Алар озак булганга күрә генә Секта дип саналмый. Әзерәк кенә яңарак булгач, ул сектага әйләнә, әлегә секта. Ләкин бер 100-200 елдан соң ул да дингә әйләнергә мөмкин. Монда шундый проблема бар, эзотерика кичә уйлап чыгарган әйбер түгел. Эзотерика бик борынгы. Ну, фэншуй, мәсәлән, ансы фэншуй әй күптәнге. Ну, гомумән, эзотерикада булган бик, ну, храфатлар, аларга бит меңнәрчә ел инде. Башка бик күп шанна, таро шулай булды, кичә уйлап чыгарган әйбер түгел. Өченче көн уйлап чыгарган бер түгел, аңа кимендә менә 700-800 ел бар. Гермес культы белән килеп чыккан күренешләр, аларга шулай ук 600-700 ел. Кайбер э, элементлар шул ук безнең саннар белән бәйле кайбер ышанулар, алар Пифагор вакытыннан барга килгән. Димәк, аларга икешәр, өчәр мең ел булырга мөмкин. Алар бары фәнгә әйләнмәгән. Киресенчә, кайбер элек фән булып саналган әйберләр фән булудан туктый. Шул ук астрология, ул элек кайбер ислам галимнәре алар астролог та булганнар.
Кешеләрне астрология буенча бүлгәләгәнне мин беләм һәм егетләр белән танышканда да син овенмы рыбамы а скорпион дип әзрәк кенә уйлап куясың чөнки минем әтием скорпион и мин беләм что мин скорпионнар белән яшисем килми вот ләкин яхшы кеше булсалар да яшәү бер ул яхшы кеше икенче ул менә һәм ләкин мин гороскоп укымыйм миңа кызык түгел э, гороскоп буенча миңа кызык түгел әлбәттә ниндидер характер буенча ошашлыклар бар ошашлыклар э, һәм бәлки чыннан да теге дева близнецлар белән бергә була алмый моның белән була алмый дигәнгә мин ышанамдыр кебек тоела ләкин көн саен гороскопка кире кайтам чөнки мин беләм аны яза мин бит журналларда эшләгән кеше аны редактор яза инде утыра Тиз генә. Сезгә бу була, сезгә теге була. Аңа ышанырга ярамый, әлбәттә. Юк, ә, миңа калса, минем фикеремчә, ә, йолдыз, йолдыз, йолдызлыкларның ничектер кешенең холкына тәэсир итүе, ул ә, күбрәк очраклылык, күбрәк үзеңне ышандыру. Бәлки, кебек тоела сиңа. Ләкин чыннан да күп очракта син кызларны, сөмбеләләрне бергә җыясың икән, име? Аларда барыбер характерларында бер төп ниндидер элементы була ала. алар арасында. Бу очраклык буламы бит инде, бу бит инде. Ә кайчак җыясың бер э, группага балаларны класс иттереп, мәсәлән, А классы, э, һәм күрәсең А классындагы балаларның барысының да холыклары охшаш.
Ә ник шулай булып чыга дисә? Белмим. Менә ул А классындагы балалар берсе туган декабрьдә, берсе февральдә, берсе мартта, сентябрьдә, ләкин алар охшаш холыклары буенча. Бәлки аларның арасында бардыр ниндидер төп доминант кеше, И ул доминантка тартылып, алар барысы да шундый. Сыйныф җитәкчесе мәсәлән алар шулай эшкәртә. Ну, шулай, алар бит охшаш. Димәк, А классының холкы шундый, Б классының холкы мондый.
Мен син көчлек сайлаганда, көчлек сайлаганда син сайлыйсыңмы, ничек сайлыйсың? Мәсәлән, мин сайлыйм болай. Кызыл төстә булырга тиеш. Кышлек. Чөнки кызыл төс акча китерә торган. Акчаны салганда теге гербы гел өстә торырга тиеш. Акчалар бер-берсе белән 1000-нән алып 5000-нән 1500, 100 шулай итеп тәртиптә генә булырга тиеш. Аннан соң хәзер минем кышлыгым туры килми аңа, ләкин мин элек акча бөгелмәскә тиеш иде минем Шундый фикердә бар иде. Менә син андай шулай по-любому ниндидер әйберләрне шулай сайлыйсың син. Логик булмаган әйбер кебек. Миндә миндә кешелек юк. Минем янчыгым юк. Юк, бу теге үрнәк кебек. Ә син Мин бер кайсы сайлана алмадым, чөнки миңа элек мин янчык. Мин бар бер янчык, ләкин ул документларга сала торган, да мин бик сирәк кенә салам. Һәм аны миңа бүләк кенә иттеләр, һәм миндә юк андый. Миндә төшкәндә юк анда ниндидер менә. Носки сойлаганда мәсәлән, барыбер юк Яраткан марка бар һәм шуны сойлыйсың. Ну, яраткан марка, ул нәрсә яратканга әйләнә. Бәлки ул сиңа ниндидер бер тапкыр алгансың да син аны, һәм ул сиңа китергән ниндидер уңыш. Юк, алай эшләми тормышта.
Минем тормышта алай эшләми. Теге ләкин бер момент бар. Бер момент бар. Менә минем миңа ошамаган бер период бар иде. Мәктәптә укыган вакытта әле ул. Олимпиада карьерасында ошамаган бер бер өлеше дип әйтик инде, бер этабы. Һәм ул вакытта мин еш тыңлаган җырны мин ничектер шушы чор белән ассоциацияләштерә башладым. Ассоциацияләштерә башладым. Һәм бик озак еллар дәвамында мин ул җырны тыңларга яратмый идем. Ничектер бу җыр миңа үзеннән-үзе ничектер лузерлык җыры булып тоела иде. Өстәвенә шундый теге моңсу җыр ул, Э, Патрик Уотсонның җыры. Э, һәм мин ул чиктә аны быел гына тыңлый башлаган, быел гына мин ул җырга күнектем. Теге гафу иттем ул җырны. Менә бердәнбер шундый бер мисал э, минем рациональ булмаган. Ләкин ул шулай, аның сәбәбе бик аңлашыла. Ул теге бу җыр уңышсызлык китерә дигән күрә түгел, ә бу җырны тыңлаган вакытта миңа күңелсез, шуңа күрә миңа күңелсез истәлекләр яңара, мин аны яңартасым килми. Шундый бер э, Минем андый җырларым күп. Ну, юк, теге тормышның күңелсез татлары белән бәйле җырлар бар инде, син тыңлыйсың. Күңелсез түгел инде, теге элекке иратлар белән мәсәлән, син ул җырларны инде тыңлый алмыйсың, чөнки ул гел искә төшә ул ират, ә ул миңа кирәк түгел. Шундый моментлар була да. Иратлар искә төшә, сиңа да.
Если бы, если бы.
экспериментатор бит инде син барыбер фәнгә нигезләнгән кеше ул барыбер экспериментлар ясарга ярата ничектер эксперимент аша син табасың дөреслекне әйдә ярты ел син ясыйсың практика ниндидер һәм булып чыкса нәрсәдер ахырдан син әйтәсең о бу эшли икән ә мин синең өчен нәрсә эшлим без спорлашабыз и ярты елдан соң очрашып яңадан Синең белән сөйләшәбез бу тема. Ярты ел буена инде бер практиканы алып барырга минем җитмәячәк ихтиярым. Ихтияр кеше. Шуңа күрә бу нигә дәгъвага алынмыйм. Мин алмыйм бу дәгъвага. Ничек әйтсәм, юк, мин үзем өчен эшләп карыйм инде бер экспериментлар, ләкин ул эзотерик форматта түгел. Нигә ну, кирәк үзенең тормышын утырганда котландырырга? Котландыру бит син наоборот җиңеләйтү бу минем өчен. Син нәрсә эшлисең кечкенә генә кыска гына практика һәм ул син тизәйтә. Синең Ну, мәсәлән, нинди практика булырга мөмкин? Ну, шул коситься желаниене эшләп кар. Мин башладым гына әле, мин яшәмә, мин кечкенә белмәм турында. Мин кайсы тулымны үрергә тиеш бу очракта? Ул инде бар синең артта имеш төрки, ул инде бар. Яра коситься желание түгел. Әйдә трусикны элеп эләбез дә куябыз кызыл трусик өскә. И что это эленсен ул ярты ел торсын, сиңа белсез түгел. Кызыл трусик эленеп тора. Әйдә. Ну Мине, чын. мине кайсы адрес, адрес, адрес буенча алып китәчәкләр, кайсы йортка? Сеченье.
Юк, э, ну ә кем күрсен сине хатының гына күрә бит бетте. А, Менә бит- менә бит ничек рәхәт хатын да юк. Ә хатын, ә хатын да юк.
Ну әйдә хат, трусик атабыз да хат, ә сиңа хатын кирәкме?

Чөйн уш.
Чөйн дә уш. Сиңа кирәк без хатын юкмы? Сиңа хатын эзлибезме, юкмы? Менә
бик кызыклы. Әйдәгез, мин юк башка төрле форматта моны башкарып карарга мөмкинмен. Бәлки мин моны куярмын музейга. Безнең анда гардероб бар, шунда куярмын. Анда көн саен 15 төрле яңа аяк киеме.
Юк, ну әйдә инде шәп карап. Монда сиңа көн саен берсе шист түгел. Просто син тора ишек алдында, прихожда аяк кием. Ярый, Иге. мин алып куярмын. Име? Алып куярмын.
Менә кызык өчен алып куярмын менә бер. И все, и синең менә башмак. ахыр елның ахырында син ир никахлашкан ир-ат булачаксың. Димәк, менә Әйтте бездә диярсең.
ярты ел вакыт бар, без димәк, каян тикшереп карыйбыз? Э, Декабрь аенда Әйе. яки гыйнвардамы? Ну, әйдә гыйнварда. Инде гыйнварда.
Гыйнварда бу чыгарылыш буенча бер комментарий кирәк булачак каналда. Апдейт. Шай көн әйләндеме, юкмы? Ә мин эшләмәсә, әйдә мин яңа нидер акыллы әйбер әйт. Менә белмим хәтта нәрсә
Уже югалып калдым диген. Чөнки без хәзер теге фәнни нидер нигезгә э, салынган дип әйтәбез. Андый принциплар белмим хәтта. Нинди практика тәкъдим итәргә, практикада түгел. Бәлки сер укырга теге әти әйтеме Фатиха сүрәсен ятла ди. Син миңа Ятладыңмы? Юк инде, Ходаем. Юк инде, Ходаем. Җөмләсе.
Этого, я в Бога не верю, вот тебе крест дегенде. Астагфирулла. Ну, белмим, укып кара чыннан да. Беләсеңме нинди китап бар? Менә син Гарри Поттерны укый башлаган бит, әйе? Әйе. Бар шундый куркыныч китап, ул бик куркыныч дигәч, ул бик калын, бик зур китап. Ләкин аның бераз укый башласаң, бәлки сиңа ошап китәр. Гарри Поттерга караганда кызыграк. Гарри Поттер. Гарри Поттер и юк, мин бит сине чакырыйм теге дини практикалар башкарга. Ул башка әйбер. Гарри Поттер и методы рационального мышления дигән китап бар. Бу Гарри Поттер нигезендә ясалган фанфик сыман китап, ләкин ул китап ул китап набор рациональ фикерләү турында. Анда менә шул эзотерикада безнең теге тормышта булган менә бу фикерләү хаталары, когнитив хаталар, тайпылышлар турында да бик күп язылган, китерелгән. Ул Гарри Поттер сюжеты буенча бара. Чыннан да Гарри Поттер дигән егет бар, ләкин ул ятим бала булса да, ул Петуния һәм Вернон Дурсельләр гаиләсендә үсә. Ә акыллы гына булып. Гарри Поттерның үзенең әйткән исеме үлгән. Ә ул анда ук ана сана чакыралар, уку йортына, магия йортына, тылсым йортына. Ләкин ул анда уку барышында тылсымны кире кага. Ни өчен аның эшләмәгән аңлата. Чөнки ул э, бала чагыннан бирле яхшы белем алган э, бала. Э, аның теге Тик бик иртә белә торган. Бик иртә белә торган. Әйе, һәм ул бик кызык рәвештә шулай аңлата безгә безнең тормыштагы э, менә бу логик хаталарны һәм башкаларны һәм башкаларны. Э, ул китап язылган шундый бер волонтерлар тарафына дип әйтик инде, һәм аның русчага тәрҗемәләре сатуда юк, ләкин интернетта алар бушлай таратыла. Ул менә махсус проект, ул бушлай таратыла. Мин аны русчага тәрҗемәсен оештырган һәм хәтта русча ничәдер бер ничәдер мең экземпляр бастырып, башкаларга бүләк итеп тараткан егет белән таныш. Мин аның белән хәтта оештырган идем Актанышта очрашу, онлайн очрашу. Бик кызыклы анда команда эшли ул әйберләрне. Менә шуны укып карасаң, сөйләштек гарри поттер үзенә караганда менә шуны укысаң файдалырак та булачак ярар ну гарри поттер ну татар телендә түгел менә татар теленә тәрҗемә ителмәгән все укыйм татар телендә генә хәзер китапларны ну ярар методы рациональное мышление хисабына аның хакына зәкне урысча да укысаң була диген урысча да укысаң була чөнки шуннан соң татар халкына тагын да күбрәк файда китерә алачаксың дигән ышаныч белән Тәкъдим итә алмый китапны. Мин димәк алып куям 37 нче. Нигә 37 нче? Ә сән ничек кирәк размер?
Мин менә 38 39. Сиңа мин кирәкме? Куй 38 39.
Фирүзә нинди киңәшләр?
Минеке 35. Ну, Уртача кирәк 37 булсын ярас. 37, Без әйе, әйбәт. әйе. Яхшы вариант 37 нче размер та- та- башмак. Ә мин алып куячакмын бит чынлап та. ул ул кызык була ул. Э, Эш- Эшли торган әйбер.

Эзотерика да шулай ук, ул синең очракта эшли, минем очракта эшләмәячәк. Димәк, барысы индивидуаль. Бар, син хаклы нәрсә ягыннан? Э, син үзеңә ышанасың. Синең очракта менә бу бөтен бу күренешләр эшли, чөнки ул синең үзенеке үзеңә үзең уйлап чыгарган микрогаләмнәр, мультигаләмнәр, һәм алар э, синең очракта эшли, минем очракта эшләми. Ә башка бер кеше очрагында башка теория эшләячәк. Тагын нәрсә, тагын нәрсә. Димәк, барысы да синең эчке фантазияләрең һәм Ә, син теге Оха елый башлый. Үзенә китереп куйган әйберләр. Таптады да куйды.
Тапта дип нишлә бу бит э, мин сиңа әйтәм, лиронизм эшли торган дин. Ләкин ул бер генә кеше очраганда эшли. Юк, аны кергез минем секторга. Не получится. Без барыбыз да аның өчен лироннар булырга тиеш. Ну, мин сине лирон дия алам. Юк, рәхмәт.
Юк, миңа калса, бөтен кешегә дә рациональ караш кирәк түгел, кстати говоря. Ни өчен? Чөнки кайбер кешеләр рациональ караш киресенчә ничектер дөньяга карата ышанычсызлык уятырга мөмкин. Шуңа билгеле бер дозаларда эзотерик караш кешегә, ул бит инде психологик бер, ул бит психологик бер алым. Дип, шуны фикергә килдек бит инде без бүген әңгәмә барышында. Димәк, димәк, сиңа ул ярдәм итә икән, торсын, калсын. Э, сиңа дин булыша икән, торсын калсын. Сиңа бит инде исән калырга кирәк, яшәгә кирәк. Иә. Сиңа бу әле үтерми икән сине, теге яшә шуның белән. Әле булыша ул миңа, ни Булыша икән, ну, ярар, яшә. Э, әгәр дә дөрес карарлар кабул итәсең икән, шулай итеп үзеңне үзең ышандырып, тародан тартып үзеңә дөрес Дөрес уңайлы җавапларны яшә шулай иттереп. Ләкин тапсаң шундый бер кыюлык, көч, куәт рациональ карарга, рациональ карау киңрәк, киңәйтәчәк дөньяга карашны, үзеңнең теге яки бу очракта ни өчен мондый карар кабул итүеңне аңлый башлаячаксың. Теге яки бу кеше ни өчен шундый карар кабул итә һәм дөнья, икътисад, дөнья фәлсәфәсе, сәясәте ничек яши икәнен дә аңлый башларга мөмкинсең. Ләкин анда барыбер, миңа калса, упкын, караңгылык һәм депрессия. Белмәвең хәерлерәктер сыман тоела.
Мин бөтенләй дебатларда катнашканда я кем белән талашканда ахырдан гел елап бетә минем, чөнки мин үз фикеремне җиткерә алмыйм кебек тоела. Ләкин син тыңлый торган кеше булган күрә, Син теге аңлап, тыңлап, теге әзрәк кенә буңгырарак инде дип кайтачаксың инде. Башсызрак икән бу дип. Ләкин барыбер сиңа сөйләп эчтем, мин теге тынычландым. Ә, Мине аңларлык кеше бар икәнен, теге тыңларлык кеше бар икән. Аңларлык түгел, Мин тыңларлык. психолог. Яхшы психолог.
Шуңа күрә син белән аралашу бик рәхәт, күңелле. Ә, Рәхмәт сиңа. Менә, шуны әйтәсем килгән иде. Ам, Әйе, миңа миңа да бик рәхәт булды, чөнки э, барыбер эм, дебатларда гадәттә кешеләр тырышалар җиңәргә, без Берүзне аңларга тырыштык, миңа калса шунысы бик рәхәт. Һәм мин бу әңгәмәдән, дебаттан чыгам махсус бирем белән. Мин монда иң күп теге бурычлы булып кала торган кеше. Шуңа күрә менә 6 айдан соң карарбыз, нәрсә булыр. Теге Эркәй Зайдулла кебек әтигә спорлашканнар алар. Ярты елда өйләнәм дигән Эркәй абый. Өйләнмәсәм Наполеон дигән коньяк коробка алып киләчәкмен дигән. Бер, бер айдан сап килгән ул коньякны. Егет, нәмә килә ул хатын дигән. Ул шешәбез. Шул вариантта бар. Безнең фәнни эксперимент, шуңа күрә гыйнвар анда карарбыз барысын да. Ә мин тапочки аларга барам бүген.
Мин җиңдем, мин җиңдем дип атты әйтәм.